Salam hormatly watandaşlar Zdrasviti dorogiý Türkmenistanci. Soňky döwrüň içinde ne ýurduňam içinden Türkmenistanyň içinde meni itşynas bolan bar meni tanamaýan ýok. Geldi käri diýseň tanamaýan ýok. Men ýurduň içindäkinde bolýan zatlaň hemmesinden habarly. Indi bu gürrüňi men başlaýanymyň düýp sebäbi Ýewropaň içinde ine bi ýanka konwensiýa döredilipdir. Bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylda Ýewropa maslahaty şoňa gol çekýär. Oň talaby şol itlere hawa şolara hiç zyýan ýetirmeli däl, agyrtmaly däl, awundyrmaly däl diýip, bular öz şol oýnap çykyp ýören kiçijik güjükleridir öýdýär. Emma biziň milletimiziň Biziň ýurdumyzyň medeniýeti başga. Biz ýöne it saklamzak oýnawaç üçin it saklaýan ýok Türkmenistanda. Biziň öýümizde, ilimizde, halkymyzda elmydama öý goragçysy, malyň goragçysy, biziň milli mirasymyz türkmen goýun iti. Türkmen çopan iti, türkmen möjek iti. Indi alabaý diýen bolýalar-da, ol alabaý ýa-ola bir tapylan gürrüň. Hawa. Ýöne şu zatlara indi Ýewropada bular täzeden bäri şoňa garaýyşlary üýtgedýärler-de, Türkmenistanyň içinde şo müňlerçe adamlar gelýär Ýewropadan. Her kim hem türkmen itlerini satyn aldy. Men özüm bilýäne moldawanlaram gelýärdi. Bolgarlaram gelýärdi, bir rumynlaram gelýärdi. Hemmesi gelýärdi alyp gidýärdi. Hemmesinden öňürti ýöne ilki bilen Russiýa, dogry basdy Russiýa Merkezi Aziýany basyp aldy. Şoň bilenem ahalteke atlaram düşdi, bi türkmeniň itleregem geldi, ýöne olar geleni bilen aňyrda şuadam edil şuadam ruhiyetde şol ýewropaň kararyny hiç kim ýerine ýetirmeli diýip talap edenak.

Bärde bular bar-a, şol öz. Tilkilere awuçylyga akydýan itlerini, ondan ýene-de bi gazlara, bi ýa-ýende bi bi fazanlara, zatlara aw edýän itlerini saklaýarlar, olara degmellal edip goýýarlar. On dört sany tohum bar, men görkezerin petitsiýamda. On dört tohuma degmellal. Emma türkmen itleriniň Gulagynam kesmeliler, gugrunam kesmeliler. O nähili kesmeliler? O nähili kesmeliler? Şol şu wagt, indi häzir ganjyk guzlanda göbegini çeýnäp aýyrýar şo güjügiň. Üçülenji gün şoň gulagyny çopana gezlik bar bolsa ara gezlik bilen kesip aýyrýar. Bilen-ä ony kiçik güjük. Gulagyna gowy. Ýok bolsa-da iki gulagyndan tutyp şeýtirip towulýan bilen uçup gidýär ol. Bir waňk edýär boldy şoň bilenem gutardy. Ata baba gelýän ýol aby. Men özüm çopanyň agtygy, käriz körüň agtygy. Käriz kör çopanyň agtygy. Men bilýän-ä bu zatlary. Rahman gytyk bilen gürleşen adam-ä men. Men bilýän-ä o çopanlary. Bi, biziň obamyzyň hemme itşynaslarynam bilýärsiňiz biz. Emma näme üçin bu wagt Ýewropada, häzir ine, Türkiýe diýseň, Türkiýede gol çekipdirmi o? Ine, türk milleti, bular Turan döwletini, Turan konsepsiýasyny itişipmi şun? Emma Ýewropaň şol aňyrda şol bi türkleriň nemesi bar, bi itleri. Akbaş diýýä, kangal diýýä. Olaryň gulagyny gugrugyny kesil, kesilmesin diýip goýdursalar, olar bolýa diýip gol çekipdirler. Äzerbaýjanam ýene-de gol çekipdir. Şu Türkiýe, şu Äzerbaýjanam Türkiýe-de şol Sowet Ýewropa giren, gol çekýärler. Näme edip ýörler bular? Kim bilýär, düşüner ýalak däl. A siz bara beýtirip öz milli mirasyňyzy gorap bilmejek bolsaňyz, oň üçin sözüňiz ýöremi? Hatda biziň haramdagymyz bara bi, milli pidar. Indi bara bi milletiň atasy diýjek bolýar. Bi milletiň haramzadasy, eteňe näledi bi? Hawa, Milletiň bi ganhory atasy diýdijek bolsa. Sen atasam däl enesem däl. Sen milletiň haramzadasy. Haram sen. Hä? Senem gol çekjek bolup ýördüňä. Ýol gözleýädiň dogry dämi? Ondan bi neme Nämäň üstünden? Biziň çeşmelerimiziň berýän habaryna görä, bi Azatlyk radio stansiýaň üstünden hawa, plan ýerde it urşsa näme edipdirler, belki, men aralarda bir çykyş edipdim. O Faruh Ýusufi diýilýän-ä bar-a, kim bilýän niräň gelmişegi. Ol türkmenem bilenok türkmeniň mirasynam bilenok. Gözel senem bilenok mirasy. O siz bara ýewropada ýaşanyňyz bilen öz mirasyňyzy bar näme etseňiz şony ediberiň diýeniň bilen siz ýewropaly bolmarsyňyz. Siz şol nimeliňiz bor siziň, düşnüklimi? Ýewropa adamsy bolmarsyňyz siz. Siz öz taryhyny, mirasyny depeleden adam bolup galarsyňyz siz. Oýun zatmy bi? Hä? Siziň isläniňizi edil ýüz ýyl, iki ýüz ýyl ho taryhda bar-a, gumuň içine oklasaň, iki günde janyňyz çykar-a. Suwam tapmarsyňyz, möjekler gelse, nirede it barka diýip gözlär ýörersiňiz. Indi bul itleri bärde satyn aldylar, biz hiç kime hödürlämza, gelniler özleri aldylar, köpeldip ýörler bärde. Köpeldip ýörler welin bular näme, bular. O zatlardan baş çykýarmy? A hawa Ýewropamy şunçular? A bular ama bular Ýewropa bolana milliligi bilýärmi? Hä? Bular dilitant a bular. FCI diýilýän dilitant ol nämäň nämedigine düşüren aga. Hä? O gulak kesme, guryk kesme, olaň näme üçin gerekdigini, heý bir hamyň ýarasy, etiň ýarasy bilen ol kekirdegiň ýarasy deňmi? Hä, gulak kekirdeg-ä ol. Ýa-da guryk. Ol oňurga. Ol astimilida ölýä ol it. Şo zatlar hiç kim şony göz öňüne tutasy gelenok. Olar üçina tapawut ýok. Bular nakat çykarypdyrlar bir ýüz ýigrimi bäşinji karar. Hemmesem şony ýerine ýetiren kişi bolup ýörler. Diýip, türkmeniň mirasy bilen näme işiňiz bar? Gerek dälmi size? Saklap bileňzakmy? Beriň yzyna türkmene.

Sebäbi adyny tutsaň gelmegi mümkin diýip, şoňalyk yrym-ýorym bar-da. Gysgagulak diýerler. O nähili möjek gysgagulak bolýar? Hä? Emma türkmen itiň gulagy şoňalyk sallanyp dur. Şony gördi biziň ata-babalamyz. Şagal bolsun, möjek bolsun gulagy hemä dik, biram gysga. Oň içinden bar-a, bi sakyrtga bolsa-da ony dessine aýryp goýberýä ol. Onuňam aňsat-aňsat tutduran aga ol. Çyn eden aga ony ol. Hä, guryklaram itiň gurygy ýalak däldir. Umumy öz uzynlygyndan üçden bir bölegidir. Şony gördi biziň ata-babalarymyz. Şo zatlara üns berdi. Bulary bu näme ata-babalarymyz olar ýöne bir bir el taýakly bir am bir bilimsiz sowuzly adam. Bu dünýä tebigaty bilmek diýlen zat Ol gaty üýtgeşik ylym-a. Ol hili her kime eýgerden-ä gabyl. Olar tebigaty bilýärdiler, taryhy bilýärdiler. Olar gorap bilýärdiler. Şoň üçin dört müň ýyl bäri iň bärkisi şol ýaňky köne nemeleri alaýyň şo gazyndylardan tapylan nemeleň bi itleriň nemesi heýkellikleri kiçiräjik. Şolara serediň, gulak ýok a bu taýda. Serediň, serediň şo zatlara. Hany gulak o taýda? Hany guwruk? Dört müň ýyl bäri ýok zady. Indi näme üçin goýmaly? Ýewropa talap edýär diýipmi? Ýewropa am, diletant, bilenaklar bular. Bilen atar FCI diýýän bara bir owo nikomerçiski organizasiýa diýen boldular muny. Üç döwlet döretdi Germaniýa, Fransiýa, Belgiýa. Soňam bular togsana doldy. FCI gelende Moskwada gol çekdirende bolýa şoňa hasaba girer diýip girende näme üçin etdi ony? Hä? FCI-iň hasabynda bolsaňa seni satyn alýarlar seň itiňi. Ertide bolmaz hom alanaklar görýäňizmi aňyrdan edilýän oýnuny. Hä? Ertigiň näme maňa? Meň ata babam näme ertidi boldumy? Hä? Ertiden dokument aldym meň ata babalam dört müň ýyl bäri. Bular bilen aga näme edýänlerini. Am bular, dilitant. O nähili gulak goýup bolýa? Oň bar goragy şola gulugy kesilen, gurugy kesilen goraga itiň içinden sakyrtgy girsedi görnüp dur çopanam görýä item görýä iň bolmanda bara gapdalna bile gezip ýören bara ýoldaş iti barýada şony aýyrýa. Bu zatlar bar-a, ýöne oýunjak edip goýdular. Emma hakykatda şu zatlaryň aňyrsyna syýasat bar. Syýasat bukulyp dur. Aha, türkmeniň gazy gerek. Problema däl. Türkmeniň içinde bar-a bi radioaktiw galyndylar gömmeli bolsa gerek. Emma türkmeniň iti, oň gulagy, Hawa, uzyn bolmalymyşyn, gysga bolmaly däl. Guwrugam uzyn bolmaly. Sen kim-ow? Sen kim? Nämäň alyndan sen maňa öwredýäň şony? Hä? Seň ataň, babaň bilýädimi ony? Hä? Waşi predki znali eta? Oni že ne znali etoga? Wy kuda lezete segodnje?

Heý bu haýwanlara beýtdirip bara, aý bolýa, olar talap edýä diýip şony diýen. A bi neme bar bi? Çehiýadan Pawel Swoboda diýä, ondanam ýendi biri Slowakiýadan geldiler. Gelip aňyrdabara size, aý howwa biz türkmen itlerini gowy, a gowy görýän bolsaň näme üçin petisiýa ýygnamak? Hä? A sizde bar-a bi oba hojalyk ministrligi, dogry dämi? Bar-a, dogry dämi? Ekologiýa ministrligi bar-a sizde Pawel Sloboda? Hä? Haýwanlary goraýan edara bar-a sizde? Näme üçin petisiýa ýygnaňzak? Näme üçin ýazaňzak? Slowakiýa otdelna ýazmaly Beýläk. Strasburga ýazmaly. Şo petisiýanyň çykan ýerine, Fransiýa ýazmaly. Sebäbi Angliýa ýazdy, Germaniýa ýazdy, on dört sanak it, on dört sanak tohum. Olaryň hiç näme gulagynada degmeli däl, guruna degmeli däl. O näme üçin olara bolýady, size bolan artyk. Gözel, men saňa şu Azatlykda işläp, Gözel, men saňa ýamanlygym ýa beýlekigim ýok. Sen bir pikirlen-de, sora-da bulardan, näme üçin olara bolýan zat bu türkmeniň itine bolanok. Näme üçin şo soragy bereňzok. Ha, siz goramaly-a, türkmeni goramaly, türkmeniň däbini, dessuryny, mirasyny, taryhyny goramaly-a siz. Ha? Olaň şu wagt bi ýaňky şu bolýa diýilýän sanawa girýän tohumlary bar-a, ýüz ýyldan kän däl. Iň ýaşam otuz bäş ýaş. Dört müň ýyllyk taryhly ata-babalarymyzdan galan mirasy goramaň ýerine o näme uruşdyrýarlar näme? Bir pikir ediň-ä siz. Sizem türkmen-ä ýa siz indi ýewropamy? Hü? Gurnaňyzda türkmen. Ýöne hiç haçanam ýewropa bolmarsyňyz siz. Hiç haçan sizi kabulam etmezler. Hawa, ýaran bu zatlaryň hemmesi. Oň üçin men şu hemme Ýewropa döwletlerdäki şol itşynaslar bar ýaňky, kim şol itleri saklaýan bolsa, köpelýän bolsa. Şol onuň bi seýisleri bolsun, beýlekisi bolsun, zawodçigi bolsun. Ine, petisiýany biz taýýarladyk. Petisiýany häzir hemme nemeler döwletlerdäki kinologiýa merkezlerine ugradarys. Petisiýany ýygnaň, ýazyň, siziň döwletleňiz Strasburga ýazsynlarda öz şol saklaýan itleri üçin aýratyn şo zatlara rugsaty talap etsin. Ana itlerem şony gollaýarlar. Indi men aýratyn bu milli pidr bara bi gönezlana şoňa aýdýan bi. Haramdag, sen Monakada böken bolup ýörsüň. Gaýratyň ýokmy Ýewropada bi näme how türkmenitiň nämençe sen çagyryp ýörsüňä bulary. Serdar saçak, sen ýygnap ýörsüň bulary hä? Hä götüňde hyr bamy? Hum gaýratyň barmy? Näme aýdalaňak? Nä syçýaň Ýewropadan? Hum? Bular nahak zady talap etmeýärler bular. Eger-de sen şony kanuny ýagdaýda, resmi ýagdaý şony talap edilýän bolsaň, näme üçin şuňalak mirasy şeýtirip kiçeldýärler diýseňiz? Hawa. Ona golladym-da. Et-dä şony näme edelaňak? Hum? Milletiň hor saklamana, zorluk etmäne, hä? Parahorluk etmäne, milleti ýurtdan çykarman saklap, zulumdan beter zuluma salyp ýörmäne oňurýaň, oňurýaň, emma öz mirasyňy gorabileňok. Syçýaň Ýewropada. Syçak. Hiç haçanam gürlemersiň sen. Lal açan ýalak bolup. Men entäk sen hakda bara bir aýratynam bir aýdaryn sebäbi köp adamlar bilen bilmeýän ekenler. Arada bir çykyşymda neme etdiler oglanlar aýtdylar ol bilýändir aýtsam bilmeýän ekenler. Seň entäk bara aýbyň gaty kän. Götüň açylar ahyry dur entäk.